Titan ass sécherlech e Gesetz mat enger ganz nobler Cause a wou een och kann zimlech einfach no bausse verkafen, dass ee seet, dass et fir de Klimaschutz ass, ouni direkt ze soen, dass hie awer esou u Fong mol muss opgebaut ginn. Dat heescht, wa mer iwwert de Klimaschutz schwätzen, wäert et esou ongeféier bis 2030 daueren, ier een iwwerhaapt mol e Fong huet, dee grouss genuch ass, fir iergendeng Renovatioun ze maachen. Dat heescht, mat deem Gesetz, wou haut gestëmmt gëtt, gëtt eigentlech guer net esou schnell gehandelt, wéi verschidde Virriedner dat hei schéischwätze wollten. Mir Pirate stoussen eis an dësem Gesetz un zwee Punkten. Den éischte Punkt ass ganz kloer den Dateschutz. Do ass nach kee grouss drop agaange vun de Regierungsparteien, mee d'CNPD huet awer do ganz kriteschen Avis ginn. An zwar ass herno ganz transparent an de Communautéite wee wat wou verbraucht, an de Syndic bezweifelsweis déi bei Iech am Haus wunne kommen un Informatiounen, déi se eigentlech net dierften hunn. Dat huet d'CNPD och e puer mol an hirem Avis opgeworf, et gouf awer net wierklech dodrobber reagéiert. A vill méi schlëmm fir eis Piraten ass nach, datt dat doten eigentlech an der aktueller Logementskris ass, e Gesetz ass, wat d'Präisser wäert eropdrécken, well Dir kënnt dat elo schéi verkafen, dass dat herno weder op de Loyer nach op de Verkafspräis géing gedréckt ginn. Nee, et wäert awer geschéien. Also kënnt Der Iech ganz kloer sécher sinn, wa mer elo kucken an d'Wunneneen an engem net esou gutt renovéierte mécht dat herno 540 Euro d'Joer, 45 Euro de Mount. Dat ass fir verschidde Familljen, déi elo schonn e zimmlecht Waasser ganz héich stoen hunn, an ech mengen, Dir sot jo ëmmer grouss, Dir géingt elo Hëllefe ginn, déi sinn dann elo 20, 30 Euro de Mount. Hei klaakt et Leit einfach mol, als Beispill, bei 90 Meter Carré 45 Euro, wann een elo eng gréisser Famill huet, bei 120, 60 Euro de Mount méi dohinner, wou een einfach muss herno a senge Chargë bezuelen. A wéi virdru gesot, wou een da vläicht 2030 genuch Geld an deem Fong huet, fir ze renovéieren. Dat ass jo de Knackpunkt fir eis. D'Leit ginn elo bei d'Keess, mee se kréien awer hir Renovatioun, wou eppes kéint spueren oder eppes fir d'Ëmwelt géing maachen, réischt vill méi spéit, wann dee Fong grouss genuch ass. Well Dir kennt jo heibannen alleguerten d'Präisser, wou een iwwerhaapt emol muss hunn, ier een déi Renovatioun ka kréien. Dofir hätt missen e ganz anere Modell gewielt ginn, an zwar iwwer de Virfinanzement. Mee do kommen ech herno bei de Kreditter nach eng Kéier drop zeréck, well dat ass jo dat nächste Gesetz. Deementspriechend wäerte mir dat haut och net matstëmmen. Ech stellen awer nach eng Fro un den Här Minister, Wéi ass et mat deene Residenzen, déi elo schonn hir Reserven haten, well do sinn et jo Residenzen, déi elo schonn esou Fongen haten, déi sech dat konnte leeschte fir Renovatiounen, ginn déi integral direkt mat eriwwergeholl? Ass dat méiglech? Kréien déi dat dann op deem dote Gesetz guttgerechent? Merci.